Namuntlha i siku-nkulu ra ku simekiwa ka album ya mina ya number 3 leyi nga thyiwa Xitwa Mali Ya Muti. Okay maxaka ndzi ta ka mbona mbala vito ra mina hi mina mandlela gere gingirika loko maxava ma swi vona ku hi le kwini hi le palms la xawela park lukeke stars swi le kini nyora mutasi ntotora namuntlha i cd launch xiya xongi rhangani ve ri xi twa mali ya boti se ti kombela ngi nghena swin'we ya lehe vona ku humelela yini ve beka kuma na interview nyana xongi rhangani a hi swi tivi a fambeni hi le palm se hi nghenile um ku tele ndhawu leyiwani vanhu va pake timovha na music so

twisisa ngopfu swo swa industry leyiwani ya music se ku ni tivisa ti-fan ta mina hi mi hi vunanga bya mina i think it's a good celebration to them na vanhu lava xavaku vunanga bya mina na ku lembe leriwani ka album leyi ya vunharhu ya xitwa mali ya boti ni vone ku va na ku cinca swinene a a ka sayiti ra mina ra music na attachment leyi ni nga fika ni va na ka na yona.

hina hi vacini vo duma ngopfu hala tshembisa se hi rambo hi mayi mayi te kusuku sapoteni ka city lonch ya xohoaa swi swona ni khomangise le museahestele mina ni munhu wa different na le mafani va swi tiva loko u lava ku cheka ka ti-youtube u ta swi vona u nyikela mali na yi pfula Ni ni vona hi hi le Palms lahawani eh va ka hina hi le Palms la Soweto hi le a Shawela Park ne eh ku na bottle store la train station la um mm, why mi choose ndhawu leyi le Palms ku ri ku na tindhawu tin'wana ndhawu leyiwani yi accessible ngopfu Okay. eh ka ka ndhavuko wa wa wa mina na wena wu nga wa matsonga machangana ndhawu leyi va yi rhandza hambiloko ku nga ri na nchumu vanhu va ta lani vuhungasi bya vona va byi va byi kota ku byi humesela rivaleni kwala va celebrate ndhavuko wa vona ngopfungopfu Machangani se i ndhawu ya kahle for ku u nga tlakusa ndhavuko or u tlangela swilo swo karhi leswi fambelanaka na culture ya wena laha a palms ku ri loko u ri laha a u nga hleketi disappointment ya vele vanhu vo tala va rhandza ngopfu laha palms vanhu vo tala va hangalasa kona va ni vulavula hi Vatsonga so ni byele. Ni vona laha nga ku na xigubu why ku nghenisa nghozi wa xigubu what is the importance of nghozi wa xigubu la ka event leyiwani Mandla event leyiwani yi ta va yi ri yi endliwe ku hambana ngopfu na ti-city launch leti i ti tivaka ti nga tshama ti va kona Yeah. um city launch leyi yi ta va yi endliwe very stylish in a stylish way Yeah. in a such- in such a way ya ku ri hi na stage one and stage two and then hi na bridge laha ka bridge ra hina hi laha hi nga ta tlanga kona xigubu

Tsakela hikuva swi tiva ku vatekiwa mara va nge vi va kha va nghena lani hi nkarhi lowuwani wa nandzikani va ha rhandza ku va va yime laya va interact-a because va ha pyopyiwe hi dyambu we we know hundred percent ku loko dyambu ri ya ri kha ri pela hinkwavo va ta vuya laha ndzeni so xigubu hi xona xi nga ta va xi kha xi hi entertain-a xi hi susa laya.

subject of the day we like it or not that's how it is so eh, ku ta ku ta va mani ka layina ka n'wina la swi swi hungasa swa kona handle ka n'wina na swa vuya the main act namuntlha but what are the other artists va nga ta va ri kona um hi na ti-artist to tala

so why mara mi te xi twa mali ya bulu why album yi twe xisweswo loko i i endla album i fanele u va creative loko u ri artist u fanele u ta na vito leri nga ta endla ku album ya wena yi xavisa Yeah. e loko munhu a fika a khoma um C_D liya a hlaya ku xi twa mali ya buti i swi na impact nyana like u lava ku twa ku what is happening i yini xi twa mali ya buti what is that and then that is why ni yi thye vito leriya a ni nga ta yi thya ni ku mali ya . a swi na a swi na vavabyi u fanele u dya swilo leswi nga ta fika swi tlakula vanhu swi nga swi va nyika nkhinkhi wa ku hi lava ku twa leswi swi swi swi yimbeleriwaka laya ku what is a yi twali nga ri na xicelanyana laha ka xitsonga na xicela and then it's a massaging song a ni tlele hi ti-call ta swibhanani he swi ku ya wa vona laya ne la i setting la u bini ku hi setting i ni nyika ti-reason tin'wani ta ku munhu a nge swi koti wena mandza ku ku ku ku tshama hansi a ku hlamusela ku phela mi na mali ya buti wa wena mi yi tirhisa yini na yini na yini so meseji wo famba hi nghoma it's very good sometimes so ka ka ka le ya prince zalani a feature wena prince zalani ka leyiwani wena i feature prince zalani why mi yi feature na wa Oh. wa mina yi feature van'wana le handle ah wa wa Dr. Thomas Chauke, Victor Chabalala.

problem ti faka solution hala makumu ka rona okay va fela ka ziyitini a yi vulavula hi vavanuna lavo dyela vanhu mali mhm. so the okay what is the solution because va lelana vavasati va ku tlela ni ya ku dirowela mali that's what the song saying and then solution ya problem leyi i yini okay mhaka leyi yi veyi ya yi ya reportiwa ahubyeni then ahubyeni ku vuye ku ta social work munhu loyi a nga ta tirha mhaka leyi xilungu because a yi hi vu tribal hi xi tribal a yi a yi solveki se sweswo

na na sabu you are the main act na muti but what are the other artists va nga ta va ri kona um hi na ti-artist to tala ni ta rhandza ku ti hlaya hi tikhampani because ti- ti ti tele ngopfu ende na tikhampani ta vona ni ta ka ni nga ti heli hi na tikha- hi na ti-artist me ni ta rhanga hi hi hi khampani ya hina ya rhangani music ti-artist hinkwato ni nga ku 99 point 9 percent ya ti-artist ta rhangani music ti ta va ti ri kona laha ti kha ti tlangela album leyiwani then Ku na ti artist ta kusuka ka Dumento music vanhu va ku fana na vo Hennessy and then ku na ti artist ta kusuka ka Eddie Bini group of companies va DJ Nature va Bheki Mjaji na vona va kona kwala hi na ti artist ta ku fana na va Joe Shirimani from Shirimani production

vahosi va tsakisa vahosi ma tsakisa ta va ri kwala va happiness makamu va ta va ri kona va ta va ri kona kwala ku ri a ku xoti nchumu namuntlha because it's, it's, a, it's a very big day for mina i siku rin'wanyana rikulukumba ngopfu evuton'wini bya mina na le ka matimu ma mina na le ka vana va mina swi ta tlulela na le ka vatukulu va mina

Okay no no swi kahle hi tshame kahle na xongi rhangani la ePalms la Xawula Park kahle kahle hi kha hi ri ku hi kha hi dyela ka Nkanelo wa gingirikani na mina Mandla Negere gingirikani wa ka Mashava ni khale ku loko mi nge za mi subscribe ka channel ni kombela mi ndla swona mi. khumba nhloko lani ku loko hi endla show ta hina mi nga ti timi mi nga sali ndzhaku mi tlhe mi khumba na red button la kumbe mi ku subscribe ku mi va kona la tendeni ra hina ra ka Nkanelo wa Gingirikani hi va nyikela xikipa na n'wina loko mi xi lava mi nga mi nga xi kuma mara hi nga ri xi lava xi lava macheleni Lexa mina i surprise ni nge pfuki ni xi rivarile ku loko ni launch album ya mina ya vunharhu ni receive present ya xikipa from Mandla from Nkanelo wa Gingirikani.

mi swi voni ku launch fambe njhani va tsakini va tsakini va tsakini brorich va tsake ngopfu swa tsakisa mi nga tivi mi nga tivi ni nge va ka hina na khensa ku va mi langute namuntlha ni khensa na vanhu lava celebration ya hina swa hi hlamarisa leswi swa tikomba ku ma yi rhandza la ka nkani la dingaka loko mi ni mandla le kereke ku lava ku xava kereke stores swi ri kile nyora mi tsese ku tolo sa mi nga titimeli